Akkasuma ammallee bid'aa lammeeysoo haflaa yookaan akkasuma ammallee warra gartee ilmoo garaa jirtu kabaju, baby show, dubartii gartee ilmoo baatii hangana geeyse jattee keeka qopheeysitee, dubartii afeertee, nyaata gootee,

Inna shaani'aka huwal abtar. Suuraa tana qara'e Rasuulli sallallahu aleyhi wa sallam. Wayta suuraa tana qara'e booda maali yaa ergamaa Rabbii jennaan Huwa naharun a'xaaniihi Allaahu azza wa jalla Laga Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jannata keeysaa ka naa kanne je. Ya'tuuna alayya ummatii zumaran zumara. Ummanni kiyya jamma jammaan narra dhufan je guyyaa qiyaamaa. Anaa laga sanirra dhaabbatee ummata kiyya qeebalu.

Warra hordofu taate, warra bida'aa dalagu eega taate, narraa fageeysaa, narraa fageeysaan ja'a jee Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam. Fa aquulu suxuqan suxuqaa, warra kana, warri gartee karaa ergamaa Rabbii lakkisee, karaa ummata yahuudaa hordofu, haalli hawaasa keenyaa arraan tana, haala gartee filima hindiitii fi diraamaa hindiiti. Jaarsaa jaartiin taa'anii iskireema walitti dhoobanii gartee addunyaa irratti if gallakkisan. Intala dubraatu gartee asii waan hin taane waraabee addunyaa irratti if gallakkisa. Gurbaa dardaraa taa'ee waan akkanaa nannaayisa. Haadha ilmaanii taa'ee waan akkanaa nannaayisa. Bakki isaan irraa fidan filima Hindiitii fi filima warra Yihuudaati. Hal nahnu ummata Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam Nuti dhiiroo gartee yoo mataa keenya deebinee if gaafanne warra guyyaa qiyaamaa san Ergamaa Rabbii irraa deebisuuf ta'ani moo warra Ergamaa Rabbii geessuuf ta'ani? Yaa ummata Muhammad! Dhiisaa gartee bida'aa Yahuudaa lakkisaa. Yoo waa isin dhibe ulamaa'ii teessan gaafadhaa. Dubartii teessan kara masgiidaa oofaa. Jaartii teessan kara masgiidaa oofaa. Horii karaa halaalirratti, haraa, halaalirratti malee hin baasinaa. Wayta gartee dubartiin taan asii guyyaa dheeraa barachaa ooltu, jaartiin tee achii fi achii gartee waan adda addaa gartee daawwatti. Teessee gartee filima Hindii daawwatti. Teessee gartee dhiira birootiif hasalaa hafarsiti. Teessee barcaa gooti. Teessee muuziqaa dhageeffatti. Akka waan gartee karaa lamaa kana keessaa bakki dubartiin itti barattu hin jirre akka waan karaa lama kana karaa lamaa kana keessa bakki gartee dubartiin wanni kheyri irraa dhageessu hin jirre amata irraa hanga amataa osuma gartee halkan qaaxiraa teessu Osoma guyyaa kana gartee dhiira ajnabiitiif kasala hafarsaa ooltu amannitti naannawa. Boodarra achumaan fasaada biroo seenuu malee wly maaltu jira. Dubartii teeysan waan haraamirraa dhoorkaa. Masgiida Rabbiitti ergaa ilmii haa barattu. Quraana Rabbii haa barattu. Istaayila gartee warra feesbuuka keeysa gartee lakkisi jaan akka youtube keeysa garte san dirqama isiin godhachu qabdi. Yoo ulma ba'aa taatees. Yoo aruuza taatees waa hundaa'u akka waan gartee dachiin tun yoo akkana ta'uu baatte gartee an sin qeebalu isiidhaan jettee guyyaa san. Guyyaan aruuza keenyaa fasaada. Guyyaan ilmoon teenya gartee culmaatti baatu fasaada. Mee kana boru gartee ilmootanaatu ummata Muhaammad ilmii barsiisa. Ilmootanaatu ummata Muhaammad boru gartee arraan tana gabrummaa ummanni Islaamaa keessa jiru jalaa baasa. Ilmootanaatu da'awaa godha. Heyhaa! Waan haadha abbaan hin godhin ilmoon goota gootii biraa deema. Yoo abbaan wallisaa ta'e ilmoon wallisaa taati. Yoo abbaan tumtuu ta'e ilmoon tumtuu taati. Yoo abbaan bid'aa ta'ellee ilmoon bid'uma taati. Ilmoo bid'aa malee gartee waan khe waan kheyrii hin hojjenne sharrii malee. Rasuulli sallallahu aleyhi wa sallam osoo dubartii dhaammatuu duniyaarraa gale As-salaatu wa maa malakat aymaanukum As-salaatu wa maa malakat aymaanukum